21 the Chin Town lo tu la ngai tu nan za tin nan kut kan in tlai than hna thong chim nak kan thok than la mei ni khat in ni kwa Chin ram chung ka do nak a sac ralkap sawmruk leng an thi i chinland ralkap pariat an nunnak a liam lashu muse lam ah pumpak hmanmi motor in a kalmi sac ralkap pawl cu pdf nih an kah hna i sac ralkap pakul an thi i pdf lei in pahnih an nunnak a liam min aung hlan lei a ṭang tiah pu in cambodia wunci hun sen cu american ah kedenh in cheh a tong Ukraine raltuknak ah mipi thongthum le zathum leng an thi. KIA, KNU le KNPP cu PDF, CRPH le ramdang he pehtlaihnak an ngei tiah Min Aung Hlain nih a chim. Kawhtawngmyu ah minung sawmli ranglo SAC nih an tlaih hna timi tlangtar pawl kan chim la. Lashu Muse lam ah pumpak hman motor in a kalmi sac ralkap pawl cu PDF nih an kah hna i sac ralkap pakul an thi, PDF pahnih an nunnak a liam. Shan lamkulh chak lei Muse peng Lashu Muse lam ah pumpak man mawṭaw in a kalmi sac ralkap pawl cu PDF hawikom rual nih an kah hna i sac ralkap pakul an thi. PDF lei pahnih an nunnak a liam tiah People's Security and Defense Army Muse nih thawngthanhnak an tuah. Mei nili zanlei suimilam panga le minute sawmli ah Lashu Muse mawṭaw lampi cung ah Khamaiah zahnih le hleili le Khamaiah zali le pakul battalion hna cu pumpak hmanmi motor panga in Muse lei an kir lioah Motawng khua le Talung khua kar Namhpatan lampial phanh laiah Muse PSDA le PDF battalion za le hlei khat le zahnih le kul le hnih.

PDF khuachung an lut tiah a ruangbunh in sac nih lunghrinhmi pawl an tlaih hi a si tiah khuami pakhat nih a chim. Mah thawngpang ruangah liamcia ni chungah sac nih Kohtawmyuk hmunhma cheukhat ah mine pawl an kamh hna hnuah an fimtawl ṭhan kong khuami sin in theih a si. Kawhtawng khuami pakhat nih PDF khuachung an lut timi thawngpang a leng i an thinphan caah sac nih a thli in an bawh hna i lunghrinhmi minung an tlaih hna hi a si tiah a chim. An tlaihmi hna chung hin a tam deuh cu mino an si hna i nu cheukhat zong an i telkawng khuami hna sin in theih a si. Atu tlaih a tongmi mizapi chungah cycle in miphurtu, innchung ah a ummi le lam ah aa chawkmi pawl an hrem khun hna i an tlaih hna tiah tirih miansang ummi khuami pakhat nih a chim. An tlaih lio hna ah sac ralkap le motor chawk a kilvengtu palik chungtel pawl an i tel kong khuami nih a chim. Atu an tlaihmi hna chung hin a cheukhat cu minung pakhat ah sing nga, cycle pakhat ah sing nga tiin an hal hna i an thlah ṭhan hna tiin theih a si. Kawhtawng ah mawṭaw chawk kilvengtu palik pawl zong an sual tuk. Cycle pawl zong a ruang um loin an tlaih i phaisa he an tlanhter hna tiah khuami pakhat nih a chimmi cu mizima in kan theih. Ukraine raltuknak ah mipi thongthum le zathum leng an thi. Russia nih Ukraine a tuknak zarh hleikhat chungah mipi thongthum le zathum le sawmriat le pakhat an thi tiah UN Human Rights Watch nih Mei ni hleihnih ah a chim. Ukraine ngiathlaitu phu ah chiah a simi UN phu chimning ahcun mipi tam deuh cu a fak tukmi bom puahnak pawl, hriamngan le vanlei dohnak ruangah a thimi an si tiah a chim. Mah cazin hi aa naih bik in ruahdamhmi a si i a taktak ah a thimi cazin hi a thongnak in an tam deuh kho men tiah Geneva thawngzamhnak nih a langhter. Mariupol khua ah mipi zeizat dah an thih timi theih khawhnak ding caah thil sining le thawngpang hlet ding ah harnak a um tiah a langhter. Russia nih February ni kul le nili in a thawkmi special operation ah mipi tinh in kahdohnak tuahmi a um lo tiah bialehnak a tuah ve. Min Aung Hlan lei a ṭang tiah puhmi Cambodia wunci hun sen cu American ah kedenh in cheh a tong. Cambodia ramkhel ahcun zalong tein i thimnak um loin le thonglatu pawl zong fakpi in hrem le thongthlak tonnak ram zong a si fawn. Kawlram uknak a latu sac ralkap bawi Min Aung Hlain lei ah a ṭang tiah pu in Hun Sen cu Washington DC ah a phan i mi zapi he an i ton lio ah kedenh in cheh a tong theih a si. Asinain kedenh nih cun a kheng lo. Cambodia ram ah cun sisehlaw Hun Sen nih hin kedenh cheptu hi kum li thong thlak a ton ve hnga ding a si. Cambodia Vuanci Hun Sen nih hin uknak hi a phunphun in a tunmer, a dang party pawl zong a lamkip in harnak a petu zong a si. A chungkhar pawl cu an ram i chawlehnak lei a tlaihter ngawt hna. Ralkap lei zongah amah dawng le chungkhar pawl kha rengsang an si hna zong theih a si fawn. Hun Sen hi American ASEAN tonnak ngeih dingmi meeting kai dingah America Washington DC a vun phanh hi a si. KIA, KNU le KNPP cu PDF, CRPH le ramdang he pehtlaihnak an ngei tiah Min Aung Hlain nih a chim. Kachin Independence Army KIA, Current National Union KNU le Karenni National Progressive Party KNPP hna nih daihnak kong he pehtlai in biaruahnak ah an rak kai lomi cungah ramdang PDF le CRPH hna he aa pehtlai tiah sac lutlai Min Aung Hlain nih a ruahdamh. May ni hleihnih Nepiro ah tuah a simi SAC meeting ah atu bantuk in a chim hi a si. A hramthawk cun kai ding ah an lung a um i kai ṭhan lo ding in biakhiahnak a tuahmi hi KNU an si. KNU, KIA le KNPP hi kan ram chungah misual phu tiah ruah a simi PDF le CRPH hna he pehtlaihnak an ngeih kha theih khawh a si. Cun mah phu thum hna hi ramdang he pehtlaihnak an ngei tiah kan theih. Cucaah kan biaruahnak chungah kan i tel kho lo tiah an thatnak a si hi hmuh khawh a si tiah Min Aung Hlain nih a chim. Min Aung Hlain nih sawmmi biaruahnak ah atu lio kahdohnak a tuah lomi phu hra he an i tong lai i kahdohnak a tuahmi a dang phu vialte nih min aung hlan sawmmi biaruahnak ah kai lo dingin thawng a chuah. Mei nikhat in Nukwa Chin ramkulh chung kahdohnak ah sac ralkap sumruk leng an thi i Chinland ralkap lei in pariat an nunnak a liam. Chinland ralkap cawlcanghnak hmun ah sac ralkap le Chinland ralkap CNA, CDF Thantlang, CDF Zophei, CNDF hna i fonh in May nithum in ninga thonghnih kul le hnih ah kahdohnak voili a chuak i sac ralkap lei in sawmthum le pali an thi, pakulnak tlawmlo nih hliam an tuar. Kahdohnak a chuahnak hmun hi Hakha le Falam kar mawṭaw lamcung, Ramthlo, Tlangzar ṭal kar ah a si i Hakha in Kalay lei ah kal aa timmi mawṭaw pakul le pasarih, tank pahnih minung thazaang pahlei nga sac ralkap cu mizapi ralkap fund nih an kah hna. sac ralkap nih ramkhel lei thongtla pathei nga hna cu ralphaw ah an hman hna hleiah ramthlo khua innhra tlangzar khua upc biakinn tal in inn hleiruk an khang mei nikua thonghnih kul le hnih ah falam in kale lei ah an kal ṭhan i cndf nih bom in an puah hna i sac ralkap pali an thi Chin ramkulh Matupi in Mindat lei ah aa thawhmi sac ralkap cu May ni sarih niriat ah CDF Mindat nih mengtung, hleithum, hleisarih, hleiriat ah voithum an kah hna i sac ralkap sawmthumnak tlawmlo an thi i hliamtuarmi zong an tam. May ni thum in niruk tiang Hakha Falam kar kahdohnak ah Chin National Army lei in minung pali, CDF Thantlang lei in minung pali nih miphun le ram caah an nunnak an pek.